Essalamualeýkum mähriban ildeşler! Biziň bu günki temamyz adamzadyň guran iň beýik döwletleriniň biri Rim imperiýasy barada boljak. Halypalar hoş geldiňiz! Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Halypalar indi ýaňy Omar Haýýamyň goşgusyny okadym-da indi şu dünýä bir adamzatsyz bir manysyz bir ýer ýalyk-da indi muňam ösüşindäki iň Näme diýeli, ösüşinde, adamzadyň ösüşine iň kömek eden döwletleriň birem Rim imperiýasy-da. Rim imperiýasynyň gurluşy barada başlaýlyň onda, nädip gurlupdyr? Rim imperiýasynyň gurluşy dälläm, şoň döreýşi baradaky rowaýata bilýän. Şo gurluşy bolup gitýä dämi şol? A indi imperiýa soňundan öwrüldi zat diýip meň ýalňyşymdyz etjek bolýar öýdýän. Hawa, şoň döreýşi barada rowaýat bar. Rowaýat şu, şu wagtky Italiýanyň Rim diýen şäherinde Asyl ady Rim däl, öňki adyny bilemzok. Asyl Rim bolansoň goýuldy. Romulus we Remus diýip iki sany ekiz barmyş. Olaň onnoň ene-atalary ýogalýar welin. Iki sany ekiz diýeniň dörtmi olar? Ýok, bir sany ekiz bar, bir jübüt ekiz bar ekeni. Onnoň şolaň ene-atasy ýogalýar welin, Bulary bir sany nähili diýsem indi ganjyk diýsem-ä birhili-aň o-da aýal möjek. Urkaçy. Urkaçy. Urkaçy. Urkaçy möjek alýar, şolary emdirýär we şo möjekleriň arasynda ulalýar. Onnoň ýaňky Romulus bilen Remulusyň arasynda-da uruş bolýar. Romulus Remusy ýeňip, şu täze döwlet gurýar, şonuň hem ady Rim imperiýasy. döreýşi baradaky rowaýat şu. Bu rowaýaty has içgin okajak bolsaňyz, Rim barada has içgin öwrenjek bolsaňyz, kitap maslahat bereýin. Bäşinji klasyň Gadymy dünýä taryhy. Şo kitabyň ýüz togsan altynjy sahypasyna gidip, Rimiň döreýşi barada, Rim barada has içgin zatlary öwrenip bilersiňiz. Bir sahypad-a belli-dä. Ýüz togsan altda başlaýandyr ol diňe. Hawa, ol näme, tutuş bir bölüm içinde. Düşündim. Tutuş bir chapter. Ýok, şo gadymy dünýä taryhynda adamlar maýmyndan başlaýar dämi, şonuň ýaly bir nämesi bardymy? Hawa, garaz, şu gadymy dünýä taryhynyň dördünji klaslar üçin çykarylan wersiýasynda ilki ruh obşyna ol-bul adam maýmyndan gelýär ýaly zatlaram bar. Men-ä taryhy şo taýdan öwrendim. Şo bäşinji klasyň kitabynda ady Rim bardy. Şo kitaby okap, men kitap okama nemäňem jemledim-de, şoň üçin ýadym ýaman gowy, üstüne kän zat ýazdyrylmadygy üçin. Indi Rim barada dowam edäýeliň. Dowam edeliň, ata Şalypa. Eý, men Rim barada edil kitap kän özüm okamamsoň, bir asyl şu temany gürleşeliýemsoň, ýadyma düşen ýekeje zat, Bira Roma futbol komanda. Onsoň biram bir tegelek nemesi bar, adynam bilemok-da, gladiatorlaň uruşýan zady bar-a, näme şoň ady? E, stadion? Ýok-ow. Hä, düşündim. Kollezium. Kollezium, şonda. Hä, kollezium, hawa. Hä. Ana şon ýadyma düşdi, onnoň ýöne internetden görüşdirdim, onora, eý, o Rim diýen imperiýa bolmadyk bolsa, Biz şu wagt wapşe yzda boljak ekeniň o sebäbi gaty köp zat şo döwür tapylan ekeni-da. Şu wagtam neme diýer-ä şo tuwalet zadam şolar tapan bir zat öýdýän bolmasa şu wagtam syrkynyň arasyna girip goýbermeli bolardy zat diýýärler-ä. Hawa ýöne şul şul üýtgeşikligi bar tuwalediň o tuwaletde klas solup oturylýar ekeni. Klas. Gürrüň gürrüň etmek üçin. Wiý onda biziň şol orta mekdepde ulanylýan tuwaletler bar-a. Şu açykda şu Rimden neme edilenmika? Ylham alyp edil gurlanmyka? Mümkin, mümkin bolup biler. Ýöne şu klas bolup, tualetde şu wagt oturanyňyzda bilemok indi nemede tiktok görülýär, ol bul diýilýär, öň wagtynda maslahat edilýär ekeni. Şeýdip Rim imperiýasy has güýçlendi. Sebäbi tualetde oturan wagty adamyň beýniniň iň dury işleýän wagty. Şonda-da maslahatlaşyp oturýar ekenler-dä garaz. Aý, ýöne olar şo peşewden, peşewden salgydam alypdyr-a wagtynda. Peşewden salgyt alan ýekeje ýurt Rim bolupdyr. O nähelelik bolýan soň? O peşewden salgyt alanlygy barada eşitmedim, Akyş halypa, ony aýdyp berseň. Peşewden nähili salgyt alypdyrlar-a? Aý, aslynda olar şo Rim başda şäher döwleti bolanda, şäher döwleti bolansoň, şo şäher sistema geçseň, geçensoň, Aý o wata näme bir ýerik täret etmäň diýip aý ýazba bolanok. Znak bilen öwretjek bolsaňam hemme znak öwredip çykmaly. Ondan aý şu salgytdan düşünýä diýip köçä peşewini köçä näme edenlere göni salgyt goýupdyrlar şeýdip şeýdip. Ahyry hemmesini bir klasa jemläp şeýdip peşewn eder ýaly diýipdir-da. Ýani tualetler tölegli diýjek bolýaňda seň salgyt diýýän zadyň şo bolýamy? Hawa hawa sebäbi oda şu şahar döwletine geçendeň mejbur şo näme gelen. E onda dama Ýewropaň uly şäherlerinde şu wagt köçä çyksaň şoň ysy gelip dur diýýär-ow. Onda diýmek salgydy töläp bilýärler-de arkaýyn. Aw-aw-aw puluňy garansaň näme boldy, islän ýeriňe däl ol. Ýo ol o döwür zat diýälaý. Şol peşewi diýä satýan ekenler-ä alyp ýygnaplar. Nämä satýarlarka? Indi şol derman niýetine ulanylýan bolaýmasa? Dişiň dişiňi agardýa diýip satýan ekenler menä şony ýadyma düşýä rim diýse. Akşaly ponema barada maglumat barmy şol salgytlar barada meselem uly meýdan pylança kiçi meýdan on ýalyk zat barmy. Oba toba oba deýýäm pul oýlap tapylmadyk welin altyn zadam ýok halk dagam bergili ne gara nemeräk bolan puhararak bolan ýöne Rimiň wagtynda bular ýol gurmany oýlap tapypdyr welin hemme ýere ýolgur ýolgur beripdirler, şonuň üçin söz bardyr, Ähli ýollar Rime çykýar diýip. Salgydyňy ýol görüp tölýäň. Ulrana diýemiň, geç şeýle iki metr daş taşa. Bilýäňmi, şolar ýalak, peýdaly şaýyl. Onda şol neme-dä onda, ataň baka at gazandymy ýa ýol gazandymy? Ýa atyň baka ýol gazan, onda hemme kişiň aty bar bolýa-da o döwür, ony ýol kän bolsa. A awtoban wa hawa näçe gaty diýildi inçe gatydy bermeler rimde. Hawa aý menä şo rim diýsem şo sezaryň ýagdaýyna gynanmakdan ýaňa soňuny kän diňläbem bilmedim bäşinji klas wagty. Sezaryň näme bolupdyr oň? Temany gaty gowy ýerik getirdiňdä sezar baradada gürleşäýeliň. Meselem her toýa baramda men iýýän şo Salady. E şo salatda et bolýamy ýa bolanokmy aslynda? Şo gowrulan bolýada şeýdip gowrulan et bolýadamy şo ýerde? Şa şon şonsulygy-ow tagam şu günem iýdim menem. Ýol aslynda bolanok öýtýän ýöne et bolmaly däl öýtýän. Aslynda şo bolmaýanyň sebäbi näme üçin bilýäňmi Sezar Rim imperiýa däl wagty general bolan. Sezar ölýälem welin dawaý mundan soň nemäni. Eee emm nämäni Rimi imperiýa diýeli mundan soňkam başymyzdaky ata imperator diýeli diýe. How. Halkam diýe näme üçin onda Sezara-da şeý diýmedik diýe. Eee bolýa bolýa bolýa şundan soň şeýdeli diýilýä welin ondan soň Sezar saladam etsiz bolup galýa şonda. Eý bu Sezar saladyň gelip çykyşy barada bir bir zatlar bilýäniňiz barmy sebäbi biz geçenki gepleşigimizde nahar barada gürleşenimizde Napoleonyň nädip döreýşini gürleşdik. Sezar barada elinde bir näme barmy? Danny. Eý, Sezar, men eşitişim-ä, bilemok, ýalňyşam bolup biler welin, bir gün Ýadap uruşdan gelýär, soň aýalam öwün joralary bilen oturyp gelen, oturylyşykda. Gelýär öwün, öýde-de nahar ýok. Onsoň aýalam aýtýar, Eý, illeň diýýär, adamsy nahary özi bişirip iýýämiş diýýär. Men indiden soň Aýalylaň hakyny gorajak diýýä şoň üçin indi men öýde nahar etjek gel diýýä. Türk eken muň aýaly türkmi. Eý o dowur bilemok türkler bamyka. Garaz soň Sezaram gitýäde gajaýda näme bar bolsa dowrap garyp iýýä ana şondan soň şoň ady Sezar salat bolup galýa. Meň eşiden hekaýam şol ýöne ýalňyşam bolup biler sizem eşideniňiz dogrysy bar bolsa aýdyň bizem öwreneli. Dogry maglumat bolup biler. Meň ýöne eşidenim ol neme şo nan bişir nan ýapýan eken aýaly. Onsoň oňam urşa gidýän döwürlerinde nan alyp gaýdypdyr gatatdyr o nanam. Şony dograp bir zatlar bilen garyşdyryp iýenden soň şol sebze salat bolup galypdyr diýip eşidipdim men eşdemde. Onsoň gladiatorlar iýmeýärmi o salatdan? E, gladiatorlar ýeňsi ýa ýeňilsi ýanok. Gladiatorlar iýmezçe ýaly salat däl ol. Içinde gaty nan bar. Ondan eee, näme şol otuň ady? Näme, kelemiň bir görnüşi Kel, dälmi? hawa, kelemiň bir görnüşi bar we azajygam maýonez bar. Ol gladiatorlaryňam arkaýyn güýji ýetýär ony iýmäne. Şu gladiatorlaryň kantininde şolam bar. Bir ara neme bar, bu çöregiň arasyna et goýup berýärler-ä. Aha. Nemeden bu eti bişirýärler, çöregiň arasyna goýup berýärler. Bir ara şol bar, biram Sezar salat bar. Şol ikisinden alyp, arkaýyn iýibilýär eken gladiatorlar. E, indi Ataş halypa sen Rim diýdiň, ol el, eý, bu Totti giden soň nähili boldy eý bu Rimiň ýagdaýy? Eý, Rimiň ýagdaýy şu Mourinýo diýip, Joze Mourinýo diýip portugaliýaly bir trener gelip giden bäri Rim ezenegini ýerden galdyryp bilenok. Şondan soň bulaşdy. Onnoň bu neme barada näme pikir edýäň? Üç-bäşki sistemasy barada näme pikir edýäň? Şi Rim imperiýasyna gelişýämi şol içbäşikli sistema? Gaty defans dämi on ýaly güýçli ýe neme bolsaň birazjyk ataka oýnaýjaň ýaly-la. Eý Rimiň asyl nemesi dört dört iki. Şol gadymy Rim döwründede tuwalete girenlerinde dört dört iki oturýarlar ekenda. Şondan galan asyl taktikalar şol. Ýöne şony üýtget üýtgedip başlandan bäri kän şolar neme edip bilenok gowy oýnap bilenok. Näle näpdiler kimin altyda italiýa bolduda çempion ýewrançalar aldy italiýa çempion boldy diýmek rim bir zat etdi diýmek dälmi romaň gürrüňini etýäs e şo romadaky şol neme möjegiň şekli bar a şolam neme şo rimiň gurluşyndaky hälki amaş halypaň aýdyp beren hekaýasy bilen baglanyşykly diýer a şeýlem ba eý şu bizdäki göroglyňam şoňa meňzeş hekaýasy bar dämi Göroglyda bir geçi emdirýä. E, halypalar şu neme diýdiňiz, Sezar diýdiňiz bol indi şo döwürdäki neme bara töwerekdäki uruşýalara bir taryhy bir kino bardy Asterix Sabalix diýýämi Ha, näme ol taryhy kino şol hakyky bolan waka. E, Sezar galýalylar bilen uruşýa şonda. Ýöne galiýalylardadam bir sany güjük, bir sany hor oglan, bir sanam ýaman daýaw bir sany adam bar. Şol üçüsiniň hakyky bolan wakasy. Bir sanam garry baba bar, bu garry babadam gowy unaş bişirýär ekeni. Şol bir şoň bişiren ajylja unaşy bilen rimlilere garşy söweşýär ýaňky ikisi. Ýaňky üçüsi hatda. Neme içýän zatlary. Hawa hawa ol nemäniň obeliksi nemä gaçypdyr diýara gazana gaçypdyr diýara şu unaş gazana gaçany üçin şon ýaly güýçli mysal üçin asteriks bolsa şo unaşdan iýmeli ýogsam şon ýaly güýji bolanokda oň men dört bäş nemesini gördüm näme diýler şoňa dokumentarisini gördüm Şu tawus guşunyň beýninden edýän ekenler çorbany nen gürrüň dogrymy? Unaşa Tawus şuwçunyň beýnini goşupdyrlarmy? Tawus diýýän gyzyň ady bolýa dämaý näme gürrüň etýäňaý akşalyka. Gyzlara diýilýä da guşum diýip tagam. Onda beýnini goşup bolmaz-a. E ýöne gyzlarda kän ýogam dämaý? Nämesini iýjek otaýdyň? Äý diýmek, olaryňam lýuks nahar şo bolmaly-da. Eý şo taýda baramy seň unaş içip gowy burçlap içýän bolmalyda bilýäňmi bir unaşy bir burçlap içýäň ol senem bir garşyňa gelen zady ýumraýjak ýalak bolýaň a. Hawa hawa üns berdiňizmi şonda murty towlanyp gidýä unaşy içýä ol indi ýaňkynyň murty towlanýa göni. Eý menä ýöne unaş içsem baş içim towalanýa murtum dälde gaty aç edip içsem. Diýmek sen neme däl. Ýo şol aşyny özüň kesýän dälsiňdir o geçen spagetti zat diýip otyrdyňda on ýaly zat goşsaň bolman ol o güýji berip bilmeýärda. Dogry. Garaz Sezar diýilse şo kellä meger ýa biram nememoý şol Müsürde bir aýal bilen öýlenýänem Sezarmy? Meň şo gören dokumentarymda şon ýalydy. Müsürde bir aýal diýýäniň Kleopatra dämi? Hawa, Kleopatra bilen öýlenýär diýilýär. Ýa, o ýerde sulutjy şular ýaly bolýar dämaý? Sezar karoçi Pompeý bilen oňuşmaýar, ikisem indi güýçli serkerde bulaň. Ondan Pompeý Müsüre gaçyp gidýär. Ondan Kleopatra şo ýerde, şo ýerde bratstwo bolýar, soň başda Pompeý bilen ýazyşýar, hat ýazyşýar, soň

Ondan öňüni kän bilemok. Eý, bul onda näme, türk dilindäki pompa. Ondan Italiýadaky Pompeý, şu Wezuw wulkany ýarylýar, ondan adamlar aşagynda galýar, bir süri näme, daşlaşan adamlar zatlar. Şol üçüsiniň arasynda bir baglanyşyk barmyka? Türkiýedäki pompa diýeniň şol gapdalyndan gezilýän gyzy aýdylanokmy näme ol? Hawa, Kleopatra bilen şol ikisiniň arasyndaky gatnaşykdan döredimi şo söz mysal üçin? Pompa diýýäniň zaprawkadaky neme dämi? Benzin guýulýan zat. Şo izmir taraplarynda neme bolan general bolan şo ýerlerine jogap beren pompeý. Äý indi halypalar soragy üýtgetsek indi ýaňky şu wagt biz iýul diýýäs a iýul. Aha. Şol diýýä Sezardan gelipdir näme diýýä Julius zat diýýäler. Şo zat barada bilýäniňiz barmy eger meselem Sezar bolmadyk bolsa Ýula biz näme diýerdikkak? Şuny ýaly eken öň. Men şu arada indi Awgustosam diýdi a kyş ýaman gowy ýere geldiň şu wagt. Aslynda on sany aý bar ekeni. Aňsatdyr on bilen hasap hesip etmegem aňsat boljakdy. Onnoň on sany aý bar ekeni ýaňky onnoň Awgust diýibem bir sany Rimiň imperiýasy bar ekeni. Ýaňky aýlary üýtgedýädäm. Men indi mundan beýläk on birinji aýam bar. Adam Awgust diýýä. Aý bul şeýdýä adamlaram sesini çykaranok muňa bor bolýa. Onam bul ölüp gidýä onuň ýaňky Sezar gelýädam muňa ady bar kalendarda meň adym näme üçin ýok diýip onam iýula moşýa. Şeýdip on iki sany aý bolýada elimizde. Şeýdibem bulaşýa aýyň käbiri otuz bire gidýä käbiri otuza gidýä. Ondan fewral diýip bir aý bar bilemok näme üçin käwagt ýigrimi sekizem bolup ýatyr. Gaty bulaşdyrdylar. Garşy Ýul Sezar bilen Awgustyň eden zatlary sebäpli. O, şu ýerde bir zat belläp geçeýin, ýalňyşlyk bolmasyn, Amaş halypaň aýdan hekaýasyna. Sezar ölýär, ondan soň Awgust geçýär tagta. Ondan soňky imperatorlar Iň hemmesine Sezar diýilýän bolýa. Eý, şo güýçli eken diýip, hemme şu Sezar bolasy gelen bolup, şoňa balet edip, o soň olara meň adymym goýsun, meselem, Oktýabrda näme, şo, şo-da bir neme, imperator, o soň dekabrda meňem adym bolsun, şeýdip, şeýdibem, Sezarlaram garyşmasyn. Ýok, ýok, ýok, sen ýalňyşýaň, bizde eýýäm onki aý boldy-a, sen on üç, on dördünji aýa geçip otyrsyň-a. Ýo, ýöne bar-a edil ýaňky ýerde bir taryhy faktda bir ýalňyşlyk bar, Amaş halypa, sebäbi biziň diýen Juliý Sezarymyz bar-a, Awgustdan öň ýaşap geçen öýtýän bar-a, sebäbi Sezar döwri ýa neme däl, imperatorlyk däl Rim, soň Awgust imperatorlyk neme diýýär öýdýän. Şonuň ýaly bir zat barmy, bilemok. Hawa, hawa. Awgust birinji imperator Rimyň. Sezaram ölenden soň tagam imperator. Tagam hem meri Sezar alýa, alýa pahyr. Sezar saladam iýip şo ýerde ýogalýa welin. Ondan Awgust çykýada. Bolu dawaý muny imperator edeli-de diýip şondan soň. bolup gidýär. Hmm. E şu taýda men näme Sezar adyny, Sezar e, sözüniň köküne näme etdiňizde? Barmak basdyňyzda on bir zat barada gürleşeliň. E, täze täze se, nämeler e, rimler döräpdir diýerler. Mysal üçin Sezar sözi, ondan soň näme edýärler-de, ikinji, ikinji Rimden soň türkler gelýär-de, basyp alýar. Ondan şu Fatih Soltan Mehmet diýen adamam men diýär, Kaiseri Rum diýär. Ýa, näme terjimesi näme? Rimiň täze Sezary diýär olam özüne. Ondan soň Osmanly diýilýän döwlet ýykylyp gidýär zat edýär. Ondan soň Orsýetde biri çykýar-da, men diýýär, tsar diýýär. Olam şo bir Sezar sözünden gelýär. Hatda şoň üçin şol orslaryň guran imperiýasyna üçünji Rim diýilýär. Indi şu näme bilen dowam etsek, şu wagt dördünji Rim barmy ýa-da Putin şu wagt interim üçünji Rimiň başyndaky adammy, Sezarmy, näme pikir edýäňiz? Ma, men, men sar diýen adam, a, men sar diýen adam kellesine awodok dakýan ekenmi, bugdaýly awodok. Oň nemesi bar-da. Hä. Eý, şol awodogyň manysy näme, Kary? Ol neme-da şol, näme diýeli, men şu töweregiň hökümdary diýen ýaly. Edil ýaňky Amaş halypaň aýdan zadyna bir zat goşup biljek, şu wagtam Sezaryň neslinden ýaşaýan Türkiýäň topraklarynda bir sany meşhur artistem bar. Şafak Se neme Şafak Sezer diýýär şo. Şafak Sezer şoň neslinden gelýän adam şol. Hä onda islän wagty neme edip bilýärda claim atyp şu döwletiň başyna geçip biljek da onda. Haw haw o şol. Nesli nesli nesli dowam edýän bolsa. Ýo ok onda o ýeri şeýle diýip menä bilýän. Osmanlyda bar-a. Möhür kimde bolsa Süleýman şodur diýer-ä. O ýerde-de Awadok kimde bolsa Sezar şodur dämi? O kinosynda-da şo Awadogyny alýar welin, onuň soňky karoly şo bolýar diýip ýadymda galypdyr meň-ä. Emm, dogry. Onda, onda Putinde Awadok görmedim, şonuň üçinem Sezar däl diýjek bolýaňmy? Putiniň saçy biraz kiçiräk-le, azajyk ösdürse belki bolup biler. Oň şu awadok durmaýada saçynda bilýäňmi? E, bilemok ýöne men gizlin bir ýerlerde awadogam bamka diýen menä şonda. Sebäbi şu wagt Amerika şoň elindäki Sezar adyny aljak bolup şoňa garşy söweşýädä. E, sebäbi Amerika özüni dördünji Rim diýip yglan edesi gelýä. Hum, onda neme nägilek bolýa? Ökde taryhçy we aýdymçy Ebru Gündeşiň aýdymy bar-a. Ýakaryn, Rimi-de ýakaryn. A haýsy döwre gabat gelýär? Rimi ýakan adam barmy? Eý ol Rimi diýýän diska diýýän bolaýmasyn ýöne Ebru Gündoş. Ha o maşynyň götüni maşynyň götüni pyrlajak manysynda diýýän bolýar. Ha o many. Şo manyda-da bolup biler sebäbi Ebru Gündoş ol soňky nämemka diýen soňky bagşylardanmyka? Maşynyň göti pyrlamagam Rimi ýakmakdyr ol ýöne Rim taryhda hakykatdanam ýanan Şeýlemi? Hawa, ondan onam kimler ýakýar bilýäňizmi? Siziň pikiriňizçe kimler ýaksa geň görmersiňiz Rimi? Rimi Kaligula ýaksa geň görmerin. Iň näme bir interesnaý Sezar. Ataş halypa seň jogabyň näme? Rimi kim ýaksa geň görmersiň? Olar ýaly gowy ýurdy kim ýaksa-da geň görjek menä? Jumaş seň pikiriň barmy Rimi kimiň kimleň ýakandygy barada? Eý men şol neme diýip eşdipdim biri şol saman daşamana ýaltanyp bara şuny ýakyp aýraýynlaý diýip ýaky ýandy diýip eşdipdim bilemok ýalňyş bolsa. Hawa biri garaz şol bugdaý ekilen ýeri bugdaý ekilen ýeriň yzyny otlajak bolýada olam gapdalyndaky şo ýerlere mal ýataklara zatlara geçýädem tutuş Rim şäheri ýanýa. Ýöne muny ýakanam hristian eken diýýärler. Ana, hristianlar ýakypdyr Rimi. Kimiň döwründe ýakylýar? Şol imperator Neron diýen adamyň döwründe ýakylýar. Munam nämeden ýadyňyzda galyp biler? Indi biz deň-duş oglanlar kompýuter ulanýan döwri Nero diýip bir sany programma bardy. Şony ulanyp biz disk ýakýardyk, şo ýadyňyza düşýärmem? Hawa, aýdym geçirilýän işletýärdik, bizem şony ulanýardyk. Hawa, hemme aýdym geçirýänler bilýändir Nero diýen programmy. Şol şo imperatoryň adyndan dörän programma. Birä-rä şäher diýen Rimi otlaýa, beýlekäm Diwidiniň ýüzüni otlaýa. E ýaňky ýakan adam hristian diýeniň hristian Ronaldomy? E, şolardan biri diýerler, şolardan biri. Indi hristianlar. Ataşalypa sen şu ýerde Olar ýaly gowy ýurt diýdiň. Nämesi gowy men düşünmedim. Öz ýurtlaryny özleri ýakyp ýöler. Ol ýalňyşlyk bilen ýanandyr ol. Ýa ol ýalňyşlyk bilen ýakypdyrlar-a tagam ýaňy aýdyp berdiler-ä. E gowy ýurt bolman-a şo wagtlar hemme zat şo wagt çykypdyr-a görýäň-ä. Ýoly şolar tapypdyr. Onsoň kalendary şolar tapypdyr. Ol kalend olar bolmadyk bolsa nädip meselem indiki birinji gün ýa plan aýyň plançasy diýmän nädip aýtjak ony? Ýene bir gün ýatýaň ýene şondan otuz gün ýatýaň diýjekmi? Ony habarlaşyp bolmaýa daga ol tapylmadyk bolsa. Ýaman gowy ýerik getirdiňiz-ä halypalar. Ol indi şol Rimiň inženerçiligi barada gürleşäýeliň. Şo kanalizasiýa diýýär, ondan soň ýaňky suw aryklary getiripdirler, şähere suw getiripdirler-de uzaklardan. Ondan soň ýaňky Rimiň diýýär betonyny ýa şu wagtam şony edip bilýän ýok diýýär, şo berklikdäki betondara. Şu wagtam diýýär Rimiň meselem şähere zada gitseň diýýär öňki döwrüň zat edilen zatlaryny görüp bolýar diýýär-de. Eý şol Rimiň Rimiň betony diýeňde biziň obamyzyň ussasy şondan nemesini emit has berkini edýär oňam syry bar oň ýörite ulanylýan çagyly bar şu myty bar-a şo mytyň goşýan nemäň mukdaryň Gaty möhüm. Şo mytyny ýa köpüräk goşsaň ýa azrak goşsaň, eýýäm gaty köp zadyny berkligine köp täsir edýän eken. Şoň meselem ölçegi barda, ölçegini men ýadyma düşenok gon, meselem ik bir halta simunda, iki halta, bir halta simunda iki galtak myty, iki galtakdy öýdýän şo mytylaý. Soň galanynam beýleki çagyrylan. Çarj oçaga goşum bolmaýar. Çarj oçaga goşulanok. Çarj oçaga biza goşamzokdy öýdýän indi çagalyk döwrüm bolansoň ýadyma düşenok men birki jaýyň fundamentini guýamyzda gatnaşyp gördüm bolin şuwagt doly ýadymda dälda. Şo goňşyň gapyny satdy işlänmi ozal. Ýok, ýok, ol öňde kiçikliginden bäri nemede, ussa bolan, obada. Eý, birazjyk temaň daşragynda boly, näme üçin çärjew çäge urlanýar? Öz garagumyzyň çägesini ulansaň bolanokmy gurluşykda? Ýok, olam bolýar gon, ýöne şol çärjewurlar gaty görmesin diýip, şonuň üçin ulanylýar öýtýän. Bizdenem bir zat ulanyň zat diýip gaty görýärler-de ýa-da soň. Hum, Maryn kerpiç zawodyndan kerpiç, Lebabyň derýasyndan çäge. Duşak Ahala degişli bolup gitýärmi? Şo çagylam Duşakdan gelýärmikä diýen. Hám, her ýerden bir zatlar, bir bina galdyrylanda türkmen her ýerden getirýär bir zatlar diýmek. Dogry. E, Rim ýol gurýar diýdiňiz. Onda menem Rimiň ýene goşant eden goşantlaryndan birini aýdaýyn. Bilemok, nähili garýaňyz muňa. Amerikanlar köp ulanýandyr mil sözüni. Mil. Mil diýmek müň diýmek. Şo sözüň köki aslynda mil parsça sözünden gelýär. Olam müň jüt ädim. Muny bu sistemany zat üçin tapýarlar. Şol nemäniň goşunlary, Rimiň goşunlary her müň jüt ädimden ölçýär ekenler, näçeräk ýol geçenlerini, onda günlük tizliklerini, zatlaryny şo hasap bilen ýöredýändikleri sebäpli. Şol demän ulanýarlarda, birlik, unit, ulanýarlardam mil sözi şondan gelip çykýar. Bunam näme üçin amerikanlar mil diýip ulanýar? Sebäbi özlerine rim diýdirjek bolýarlar. Bize rim diýsinler zat diýen bolup mil zat ulanan bolýarlar garaz. Eýş, meniň wara rim hakda bir halamaýan zadym bardy. O-da şo rim alfabedi. Indi iki boldy-da. Milem halamok. Kilometr waka hökmany näl ýalta? Aý halarsyň halamarsyň ýöne Rim diýilýän döwlet taryhda bolupdyr. Köp ýerleri basyp alypdyr. Suwly ýerlerde ýaşapdyrlar mysal üçin. Indi sen Amaş Alepa gaty gowy bilýäň na Rimiň ýagdaýyny welin şo döwür ýaşamak islärmidiň meselem sen şu wagt ökde taryh hakda bilýän Amaş Halepa dälde Ok dogýanna sen. Hum. Indi pikir edýän ol hem mysal üçin mysal üçin Rimiň bir Sezary bolmak islärmidiň diýip sorasaň maňa. Hawa. Şo barada-da şübheli. Indi bolýa Sezar näme etjek bolanda men ýaly bäş etaž aşak düşüp pylan ýere gitmeli däldir. Hökman bir çapary bardyr şony ugradýandyr. Barynym gidip gel diýip. Ýöne men şu wagt öýümde Kranda towlaýan welin, depämden suw akýar. Men Sezaryň şuň ýaly mümkinçilikleriniň barlygyny hiç pikir edemok. Olar şol kürşgede legeniň içinde ýuwunýamyka diýýänini otuz ýaşynda-da. Ýo, biram otdy bilen bir-birini urup baram, endam gijäp turýandyr banýadan çykandan soň. Ýelpänledem şu otdyla ýelpeýärler dämi şolar? Hawa, wentilýatorlaram ýok. Ýok ol şo kinoda zatda görýän on depesinden ot bilen nemedip çalaja yrgynladyp durýara ol barmaýara oň şemaly o ondanam bir ýelpemek bolmaý. E gaty gaty ýelpenýän nesselerem bolýa hakyky şony e biram bir zada üns berdiňizmi şol e haçan sezar diýlende hökman öňünde e bir tarelkada üzüm dur a bu üzüm diýilýän zadyň bir möwsümi zady ýokmy indi üzüm bizde güýzde çykýa. Ýadam senzorlar diňe güýzde neme edýämi ýaşapdyrmy. Eý şu kinolaň köpüsi güýzde düşürilen üçin bolaýmasa. Ýo ondan däl. Haçan görseň öňlerinde üzüm bar başga miwe ýok. Neme Batyr Garamalinadan sargan bolaýmasa. Aý ýöne. Batyr Garamalinadan sargan. Haçan görseň öňlerinde.

Eý, meň-ä pikirim bar-a, Batyr gara malinadan sargan bolaýmasa, şonda tüweleme hemme miweler bar öýtgen. Hä, şonda dört möwsüm üzüm tapdyrýamy? Hawa-hawa. Hawa, gyşda-da reklama etýär-ä şol hemme miwelerimiz gelendir zat diýip. Biram şoň ýegeni haçan barsaň bir zat iýip oturýar-a, gutaranok, doýanokmykan aýal? Her reklamasynda bir miwe iýýär oglum. Aý menä şo köp görýän köp miweler äken isdäň açanogam bilinýär şo batyryň işini görüp aý şundan iýäýseň diýýän. Äm işem üýtgeşikdä. Ýöne näme iýende şo Sezar näme iýende has cool bolardy. Al miwe otursa dälda şu wagta. E hawa indi öňüne dowrak getirilmejek bolsa getirip hoş edip goýaýalar-da üzümem öňüne-aý. Üýtgeşik boljak bolsaň ananas iýmeli-la. Şu wagt baýlar ananas iýýä. Hawa. Sebäbi ananasy her kim pul ýetip alybilenok, alybilýändeňem şony kesip iýmäne akly çatanok köpüsiniň. Ýok, kesip. Ananas iýýän adam bir-a baýdyr, birem zehinlidir. Birem pyçak oýlap tapylandan soň ýaşaýandyr. O wagt pyçak alýar-a Rimiň wagty. Näme oýun etýäňmi? Rimde bolup geçen ýaman ol bir waka bar. Pyçak diýdiňiz ana. Men bir zat aýdyp beräýin-de, ýaňky näme goşup Amaş halypa soň sen näme etseň? Ilki sen aýt Jumaş, Jumaş halypam sen aýt. Ýaňky aýdan zadyňyz bilen baglanyşykly-laý, näme iýen bolsa diýýäniň, eger ýaňky Sezar Kä diýen bolsa bara kellesi işläp özüni öldürtmeýärdi. Bilýäňmi? Şol kä diýişi kä diýmedigi üçin kellesi işlemän özüni öldürdipdir-dä. Aý hawa ýöne kä diýenem kä diýenem nähili edip serwis etsinler. Indi neme bar bir problema bar üzüm ýanyňda pyçak bolmasa-da iýip bolýar. Alma diýilýän zady kesmeli, kädi diýilýän zady kesmeli. Sezar ömründe birje gezek ýanynda pyçak boljak bir miwe iýdipdir, bir nahar iýipdir. Ondadam ýaňky Brutus diýip bir sany nemesi, kömekçisi ýaňkyny pyçaklaýar. Onnoň başgalaram eline ýaňky pyçaklanyp duranyny görýär-de, Sezaryň başgalaram gelip pyçaklaýar. Onnoň Sezar ýaňky Brutus diýenden garaşanok eken-dä pyçaklanmaga welin, şo taýda Senemmi Brutus diýipdir. Şeýdip, taryha geçen Sezar diýilýän adam. Brutus diýýän şoň daşkynrak garyndaşam bolýar dämi? Mümkin, o barada bilemok, gynansakda. Ýöne adamzat taryhynda, adamzat taryhynda şol indi garaşylmadyk adamdan gelen napadeniýany Iň gowy düşündirýän sözlem Senemmi Brütüs ýa-da Senemmi Akş, sen bir beýtmäý-dä diýen ýaly bir pajygaly. Ýok, meň eşdişime şol daşkynrak garyndaşlary bolýa-da, Nemeň, sygyrlary muň eňňeresine girýä. Sezaryň sygyrlary Brütüsiň eňňeresine girýä, olam gaharyna baryp öldürýä diýip eşitdim men-ä. Sygyr öldürýä diýip. Oba deştini kaýalam-da. Sygyr öldürýä diýip eşitdiňmi? Ýok ýok şoň eýesini nemäni Sezar baryp öldürýä. Haa. Aý ondan öňem giripdir da bir gezek aý duýdurypdyr. Şu sygyrlaň indi giräýse zat diýip. Käşirip otyrka şoň bir wideosy ba. Obadakylar goň goňşylaryny şo mellege atyň eý sygyryňy goýberme diýjek bolup aýdýandyrlaý ony. Her kim özüne görä. Biröwlaý da edýändir da. Şonda näme diýä ýene bir gezek plan zat edäýseň näme edäýseň diýämi? Hawa ýene bir gezek. Otyrka. Hawa hawa. Şol nemede oturan. Şol oturana Brutus. Vid neme kamera alyp oturan tanamok ýöne. Kamera alyp oturan kimka? Epidemok bar neme Kaligula diýdara o wagt ýaş wagty Kaligulaň patyşan wagty. Hawa kamera alyp oturan Kaligula olam öjükdirýäda kamera alyp otyrka. Kaligula diýdiňiz bolýn. Nemäni, temany şoňa getirsegem bolýar. Kaligula diýilýän bir hili. Neme eken-da, dadaň dana keýp edýäs zat diýýäler-ä. Şol ýaly, meselem, aý Rimde bar-a, Grimed edýärdik bir zat diýýärdi-ýa-da. Kaligula, Kaligulanyň beýleki Sezarlardan üýtgeşik tarapy, diňe nar iýýär ekeni. Garrygalaň nary. Başga zat miwe bolanok diýýä. Ýok oň kwartirasam meşhur şo Rimde mydama şo oglanlar kalýan çekmäne zada üýşse şoň näme Kaligulaň kwartirasyna üýşülýän eken da o mydama barsaň gyzly zatly diýýä da şo kwartiralaý. Dogry Kaligulaň meň-ä bilýän tarapym men bulary bilemokdym. Meň bilýän tarapym keldräjik eken näke saç çykanok eken welin Oturyşanlaryň kimidirem saçyny syrydyrýan eken-ä, şoň ýanyna baryp oturyşjak bolsaň, tirkeşjek bolsaň, saçyň syrylan bolmaly. Ana, bulam meň üçin täze neme boldy-da. Hawa. Täze danny. Hawa, şo türkler ýokmy, garaý türkler, olar-da bir saç ekilýän bir zadyny tapardy welin. Kaligulaň wagty kyn bolupdyr şonda. Dogry, edil o wagtlar türkler nimededir, Orta Aziýa toraplarynddyr entek. Aý onnoň Rim bilen nemäni, hristianlary aýratyn gürleşip bolanok. Şolar barada-da gürleşäýeliňmi? Rimiň dini nämemi, hristiançylyk bolanmy? Ýok, belli bir wagta çenli hristiançylyk bolmadyk. Hatda ýaňky Neron diýilýän zat Rimi ýakýardam, soňam hristianlar etdi şuny diýip, Köp hristianlary öldürýärem hatda. Şonda hristianlaryň pygamberini basdyrýar öýdýän şonda şol rimlilerlaý. Hristianlar dogran Notaýda ors metjidem bardyr hristianlar ýaşan bolsa. Rimde ors metjitler bar diýip bilýän. Hatda indi Rimem ikä bölünýäda. Ors metjidiň üstünde oňşanoklar. Ors metjidiň üstündäki şu kreslik bardyr. Hawa. Bir, bir diýýär, şoň kresti diýýär, kyrk bäş gradus gižik bolmaly diýýär, ýok beýlekäm neme bolmaly diýýär. Göni, göni krestik bolmaly diýip, şeýdip bir-biri bilen dawalaşýarlar dam, Rimi ikä bölýärler. Şeýdip, bir Rim ara şu wagtky Rim şäherinde bolýar, beýleki Rimem şu wagtky Istanbul şäherinde bolýar. Şeýdip Rim. Oňuşmadyklary Stambula gaýdýarlarmy? Hawa, hawa, ýaňky krestiň üstünde oňşanaklardam ikä bölýärler, bolýa diýýä, her kim, her kim öz neme ýurduny gursun, öz islän krestini ulanyp biler diýip. Ýer giň şeýle dämi, atyň ýarasa gidip gurubermeli. Hawa, ýollar açyk, awtoban bar, ne, ýo, nemäň, Rimiň ýollary-da. Onnoň islän ýerlerine gidip, islän zatlaryny gurup aýlanyp börler. Rim barada gürleşsek, gladiatorlar gürleşmänem-ä geçseg-ä birhili kor. Şo döwrüň näme diýeli bir adamlaň bir görüp bir neme edýän ýeridä üýşýän ýeri zat edýän ýeri häli başga üýşülýän ýerlerem agzadyk bolun ýöne şo adamlar uruşýan ekenda gladiatorlar olar baradada gürleşäýliň. E şonda şolar tersine urşup durmay adin madine çykýalarmy ýa talpa zadam bolýamy. Ýok adin adine çykýa ýöne şo bir biriniň gulagyny elde diýip başlaýan ekenda uruşlar. Gulagyny elle zat diýip. Öňünden, öňünden gep beýretýär ekenlermi, ejeňe sökdi zat diýip. Şol zatlar gazet şo Rim döwründe çykan eken. Şo nimäň gladiatorlaryň şody, kim kimin urşjagy, kim kim hakda näme diýjegi diwara ýazylýan eken şo şolaň döwründe. Ýöne şu gladi neme Gladiator iki diýen kinoda çykdy, gaty gowy düşürilen eken şoda. O hakda-da gürleşeliň. He gladiator Elbetde. iki diýen kino ony gowy diýen adam bilen kino menä gürleşjek ýaly. Men men gladiator bir diýen kinony gördüm şonda gladiatorlar bardy köp zat öwrendimda eger bir gladiator ýeňse şondan soň gitmeliläm nämede bu orulmadyk bugdaý bardyr ýetişip barýan ýetişen ormana taýyn bugdaýyň içinde şeýdip ýöremeli arkasyndanam şo gladiatoryň sazy çalmaly Indi bärde montažda nesip bolsa Ataş halypam o sazy goýup berer. Şol şol nemesi gaty möhüm. Eger ýeňýän bolsaň seni bir sany potratýer uratýarardam ýöretýärler şoň üçinde. Sazam özüňe hiňlenip beräý Amaş halypa. Gynansaňam saz çalybilemok men aglym bilen. Haýsy gladiator kinoň sazymy. Hawa kinoň sazy däl şol hemme gladiatorlaram şo saz bilen ýöredipdirler ol. Sen kinoda kinoň saz diyip bilen görüp Ýöredip dur diýäniň baryp mellekde ýöredip yzyna alyp gaýt diýýälermi? Hawa sen ýeňdiň berekella diýýäler onda ýöreýäň iki ädim öňe yza neme ýaly pikir et toýdan öň düşürýälerä bilýäňmi? Gelin alyjymy? Ýok ýok ol wideo düşürýäler ýetginjekler näme diýilýä oňa eee. Hawa love story diýýälermi näme bir şeýle. Söýgi hekaýasymy. Love story hawa hawa love story ýalak bir zat olam şol ýeňdi söweşi eee gladiatorlaňňam ýeňiş storisy şo şoňa goýmak üçin düşürýäler. Haa soň pristawkada zatda görýändirler ony şol wagtlary. Hawa pristawkada ýaňky açylyşda eee näme Bugdaýyň içinden ýöreýär ýaňky saz bilen, ondan soň yzy gelýär. Ýaşullar sogan dograp otyr, dograma Soň öňünden neme ýazgyda näme ýazýarlarka meselem planyň ýalyk daňdasy zat diýip ýazgy ýazylýara wideoň öňünde. Şoňa näme ýazýarlar gladiatorlaňka. Gladiatoryň ýöreýşi diýip. Ýo indi meselem aýdaly gladiatoryň ady Amaş bolsa Amaşyň mellek göreşi diýip goýýarlar, näme goýýarlar. Mümkin, mümkin şoňarak diýip göz öňüňe getirip bilersiňiz. Ondan indi ýaşullar sogan dograp otyr, gutlady. Ondan nämä uratdylar? Töwir etdiler-de indi bir ýerik bir gruppany uratdylar söweşe. Ondan agşamam kolleziuma çagyrylýar hemme kişi. Çakylyk bar. Koležimde-de agşam ondan ýaňky Agşam toý, hä? Söweş bar. Agşam toý diýen ýaly, hawa, söweş-dä, şonuň ýaly üýşmeleň. O taýda-da adin-madin uruşýarlar diýip bilýän men-ä. Eý, şo urşanda bar-a diýýä, meselem, urşup urşup ýeňip-ýeňip gidýäň-ä, şo birinji bolana diýýä, ömür boýy diýýä iýjek zadyny berýän ekenler. Bilýäňmi? Ýagny kän zat gazanýan ekenler, ýöne ikinji bolana hiç zat ýok diýýä. Ol ikinji oglan barybir ölenokmy? Ýok, hem hemmesi ölenok a. Ölmän galýanlaram bar a. Olam diýýär şo taýyn diýýär şa şäheri taşlap, taşlap gaýtmaly diýýär utanjyndan diýýär taşlap gaýdýar diýýär başga ýere göçüp gidýän eken. Ha eli bilen dislaýk goýsa şol öl diýdigi bolýar a. Hawa. Köpüsi namys edip bar a meni öldür öldür zat diýýänlerem bar eken. Hum. Şol öldürmez güldürmez diýip bir söz bar a şo taýdan gelip çykan. E jigim ölmez gülmez edip taşlar ne zat diýerler a şol şondan gelip çykan şo ta şo zatlar. Şon ýaly edýän Hmm. ekenler. Aý ony öldür öldürsede bolar welin ýöne şu ýaňky wideosyna gladiatoryň ýöreýşi diýen wideoda goýsalar şu öldüren ýerini has aksionly bolup biler eken. biljek. Ýok şol wideoda meselem indi obşi düşürilýän zatlar bolýada laustorda şu günler. Şo döwürlerem şo nemeler bolýa standartlar bolýa meselem geçenki sanymyzda köne türkmen klipliň standartlaryny aýtdyk biri list gaçyrýa Onnoň şony iki bolup alýarlar, şo köplemede duş gelýär. Onnoň indi şu gladiatorlaňkydadam neme bolmaly-la, başda şo ýöräp barýarlar, biri-birine gözi düşýär ikisiniň, onnoň biri gulagyny ellejek bolýar, şo zatlar bilen başlaýan bolmaly-la wideo, hem hemmesiniňki-laý. Hemmesinde şu gulak ellemek diýlen zat bar bolsa. Hum. Edil gulak ellenip başlanok, aslynda gep gatnadyp başlanýar. Ondan indi kim bilen kimiň urşagyna bir näme edilensoň, belli bolansoň, bir grupba daýzany ugradýarlar, ellerine saçak alyp gidýär bular. Ondan biz diýýär, siziň diýýär, gladiator Biz ýitigimiz bilen lak geldik diýip barýarlar dämi? Hawa, siziň gladiatoryňyz bilen niýe biziň gladiatorymyzy diýe uruşdyraýsak diýýärler. Onnoň şo taýda kim ýeňiji bolsa näme aljagy barada bir neme geçýär. Galyň ýazýarlar diýeýin-dä. Üstünde uzyn sany pylança altyn, aşagynda ine pylança goýun bermeli, ol bul diýip, şoň ýaly edip ýazylýar hemmesi. Şeýdip onnoň neme edilýär, ýaňky gep gatnatýarlar. Gep gatnatýar, aýseň ejeňe sögdi, ol bul diýip, gowy gaharlanansoňam, Urşuň güni belli edilýär bir näme komissiýa tarapyndan ýörite. Nämäň daşyna goýýarlar ýaňy Akyş halypa-da aýtdy. Kolleziumyň daşyna ýazýarlar ine aýyň pylançasyna pylany bilen pylanynyň urşy bardyr. Hemmäňizi toý agşamymyza garaşýarys diýen ýaly gözüňize getiriň. Şoňa gara edip ýazylan çakylyk. Nu, mundan soň ýaňky hemme zatlar gürleşildi, zat etdi, ondan gidýärler bilelikde, hersini aýratyn-aýratyn şol bugdaýyň içinde ýöretýärler. Bugdaýam şul gaty möhüm, gamyşly zat bolmaly däl, arassa, arassa bugdaýlyk bugdaý meýdan bolmaly. Hatda bizde Watanda görkezilýändir, mysal üçin, orak başlamanka, şon ýaly, altyn söw reňkli bugdaý meýdançada düşmeli. Onam gamyş zat bolsa özüň arassalarsalar-a däl-aý şeldem gylyjyň bilen gamyş aýryp berseň. E, onçasyny bilemok, onam saç üçin o tarap meň üçinem gyzykly. Çyndanam, gladiatorlaryň özi arassalan dälmika diýip pikir edýän. Sebäbi obaň ýaş oglanlary bat neme etmäne, hyzmat etmäne gelen. O wagtlar goňşuçylygam ölmäni üçin. Arassa bugdaý meýdanyna ikisinam aýratyn-aýratyn işte öňki laos dörsüni düşürýärler ýa-da ýöreýiş hekaýasyny. Onnoň agşam boý ba. Indi halypalar Rimiň we ara adamzada goşan goşantlary barada pikirlenä, gürleşäýeliň azajyk. Gürleşeliň. Men köpräk gürledim eýdýän. Men Rimi gaty öwdüm. Mende birazajyk sizem Rim näme goşant goşup biler adam zat üçin aýdyp berseňiz. Esasy neme diýýän meselem şu wagtky adamzadyň ulanýan hukuk sistemasynyňam nemesi dörän ýeri diýýälerdä. Atalary şo taý diýýäler. O zatlar bar ýaňky köpri, beton, ýany inženerçilik ugruna gürleşdik ýöne adama beýleki ykdysady ugurdan, ondan soň şo nalog sistemasy bolsun ýa-da ýaňky hukuk sistemasy bolsun, olar babatda nähili goşantlar goşdular? Ataş Şalypam, Ak Şalypam siziň diýmek isleýän zatlaryňyz bam? Aý maňa Bä wara bular. şo ýolam gyzykly däl beýleki stemasam men Rymyň oýlap tapan zatyn zatlaryndan geýilýän geýimleri bara. Tomus geýmäge ýaman oňaýlyda. Bir at ýaly, daşyna ak at ýaly prostynýa podedenlige dolap gezýärler-ä. Men-ä Rimiň açyşlaryndan iň gowy görýän zadym şol. Onnoň birem zat şo ýanky tawus guşy ýaly, tawus guşunyň beýnisini iýýärler diýýär. Şon, şo gowy bolup biler diýip, intek barlap görmedim. Şol ikisini men haladym şu wagta çenli. Halamadyklarymy aýtsam, Rimiň alfabedi, birem nämesi diýdim. Ikinjisi ýadyma düşmedi şu wagt, onam aýdaryn. Şu näme diýdiň öýdýän? Bäş, üç, iki sistema diýdiň öýdýän. Futbol öýdýän gaty gaty ýuwaş oýnaýarlar diýip. Rimiň alfabedi diýen zadyňa men düşünmedim la hiç hili. Sanlaryna ulan ulanýas biz oňa asyr zat ýazan wagtymyz bar alfabedi. San sanlar bize X X ýigrimi diýjek bolsa iki sany X goýýara. Ýigrimidir taraw sen aýlary oýlap tapan näme X diýip oturma da şony meselem naýy. Dogry. Dogry. E Juman Şalypow indi hukuk sistemasy diýdiň hawa şu wagtky ulanýan hukuk sistemamyz köpüsi şu Rimden gelýär. Ýöne bir azajyk neme barmyka diýýän bir geňdirdenligi ýokmyka diýýän-de şu Rimiň hukuk sistemasynda. Menem okaýan sebäbi gördüm. O taýda maşgalanyň iň uly erkeginiň sözi geçýär hemme ýerde-de. Hemme mirasam şoňa degişli. Hemme söz hakam şoňa degişli. Şonuň üçin kän gowy dälmika diýýän-de. Ýok gowy maşgalaň ulsy bolsaň gowa. Ýone. Ruskalaň ulusy bolsa näme onda nememi eee orsuň gürjisi boljakmy kiçi bolsaň. Eý goýma. Ýok şu tarapdan seredýäler ony ne taryhda hiç zat bir neme däl la o gaty gowy zat diýip öwüp boljak bir zat däl la käbir zatlaryň başlangyjy meselem eee Gerodot taryh barada meselem Gerodot Bir topar ýalan ýalňyş zatlar ýazypdyr ol ün ýöne ilkinji ýazan adam bolany üçin taryhyň atasy diýersa bilýäňmi şon ýalat bir zat bir zady kellesine gelen şolar da onsoň şony kämilleşdirip kämilleşdirilenem bolsa ýene şolar atasy diýip hasap etýäler. Hum. Hukuk diýilýän zat ilki şolaň kellesine gelipdir diýeň da onda. Şoň üçinem biz biz şolara hormat goýmaly. Sag bolsun aýtmaly. Men Bilip bilemok. Halypalar şu atdara men sizi şu nämä çagyrjakda? Mesele azjyk ýoky deperäkden seretmäge. E şo döwürler indi bu şu wagt biziň eramyzdan öň kyrk ýedinji ýyllardan başlap biziň eramyzdan soňky ýüz ellinji ýyllara çenli aralygy gürleşdikdä. Şo döwürlerem bu tarap biziň geografiýamyzda Merkezi Aziýa töwereginde, onnoň Eýranyň töwereklerinde sasanlar bar eken. Ony al, ony ýyk, atdan dawaý, dawaý, eýeriňi dak, ýerden tur, boldy, gitdik, gitdik söweşe. Şeýdilip ýörilýän döwür. Welin, olar aňyrda gladiatorlary uruşdyryp, bugdaýda sýomka edip ýör. Indi şury nähillek zat edip bolar? Olar üýş şu meslige erten näme bolduka? Öööm şuny şuny ýatdan çykarýaň sen Akşalipa ööööm welaýatlar integem söweşýä welaýatlar integem uly imperiýanyň yzynda şony ösdürjek bolup ylgaýa onnoň ol paýtagtda bir gruppa şolar gladiatorlar bilen söweşýä üzüm iýýä zat edýä birazjyk şo şol ikisiniňkäni tapadyny neme göreliň. Ýo adamzadyň bir näme diýeli özüni bir zada güýmenmeli la olaram bir ýerde it uruşdurýalar bir ýerde hoza horaz uruşdurýalar bir ýerde adam uruşdurýalar näme da görer ýaly bir zat tapmaly la. Eý halypalar näme indi Rimiň bara çöküşindäki iň uly sebäpler barada-da gürleşip Ýuwaş ýuwaş dynybereliň şu nemäniň temanyň. Dogry gürleşeliň rimiň çekişini. Men bir grupba adamy ýene günäläsim gelýä. Ýöne ilki Ataş bilen Akyşyň pikirini alaýyn. Soň men özüm neme etjek. Kimiň zyýan ýetirenini, kimiň sebäp bolanlygy şu rimiň çekmegine. Eý men doly nemäm ýok maglumatym ýok gun köp ýurduň çöküşinde gyzlar günäkärda onsoň rimiňkidedem şorýagrak bir zat bolup geçdimka diýip pikir edýän indi hekaýasyny bilýänleňiz bolsa häzir hemmämiz öwreneris. Hmmm şu hekaýa bilen nämäniň hekaýasy bir birine baglanyşyklymy Juma Şaripa Troý. Troýa. Troý diýeniň neme däl bu köke şokolad bara. Ýok, ol Daş biri şokoladly köke. biri biriniň gyzyny alyp gaçýa, onnoň aralarynda şeýdibem söweş çykýa. Şol O at, hekaýa diýen. atly zatly hekaýamy? Hawa, atly, Hä, agaçdan atdyň at içine menip ýasaýarlar. gitýärler. Edil özi, şol Rim, Rimde bolup geçen bolsa, onda şo taýda dameýem aýal-gyzlaryň neme eden goşandy-da taryha şolam mysal üçin. Şo barada gürleşäýmesek azajyk? Ýok ol alyp gaçansoň töwella gidenoklarmy? Töwella gidenoklardam göni ellerine pil palta alýarlardam çozuça gidýärler. Ýok aslynda başda töwella gidipdirler ol şo ýanyna alyp giden ýaşululary bile bile urup görüpdirler aga. Ondan soň täzeden. Hä şuňa bagyşlanyp nemäň bir zady bar. Azat Orazyňam bir klibi bardyr ýadyňyza düşýän bolsa. Bir ýaşulyny sawçylyga iberýän, töwellaýberýär ony. Neme edip, suw sep diýen aýdym bar-a. Kok goýberýär. Suw sepip zat edip urup. Şolam şo Rime bagyşlanan aslynda. We Rim diýende şo Troý wakasyna bagyşlanan eken. Bu ýerde azk kiçijik bir düzeltme edeýin. Halypalar Troýa Şu Troýawara grekleriň mitolojisi biziň eramyzdan öňki bir müň iki ýüzünji ýyllarda bolýar. Rim bolsa biziň eramyzdan öň nolunjy ýyllara ýakyn. Arada bir müň iki ýüz ýyl tapawut bar arajyk. Aman Şalypa çala ýalňyşdyr-da onda şeýle. Aman Şalypa bagşy diýmeli bolýar. Birinji gezek bolan üçin men bagşy diýjekkä. Ýöne müň ýylyň, müň ýylyň hiç zat, müň ýylyň hiç zat. Hawa, wagt diýeniň, wagt diýeniň hä diýeňde geçýär diýer-ä türkmenem aýtýar. Ýaňy ýalakdar-ow, ýaňy ýalakda birinji klasa gidip bara, nemede bäş ýyl galyp öý algak gaýdan döwürlerimiz. Ýaman çalt geçýär döwürler. Müň ýyl ýalňyşypdyr diýip, ol adamyň taryh barada bilýän zatlaryna kemter garap bolmaz. Birinjidenem siz bärde meň müň ýyl garanyma seredýäňiz, oňa däl esasy seretmeli ýeriňiz aýal-gyzlaryň taryhda eden goşandy. Men Kleopatranam aýdyp berdim size. Men size bi Troý wakasynam aýdyp berip otyryn, ýöne şu ýerde men müň ýyljyk ýalňyşdym diýip beýtmäň. Hawa, hawa, dogry. Ýok, bolýar-aý kiçi, Ýöne bu ufak. çöküşindäki iň uly sebäp O dälmika diýýän, men aýtýanym, şol bar-a, guran döwletlerini bar-a, kän bir köne topragyň üstüne gurmandyrlar, bilýäňmi? Ha, ýeri, ýeri berk oturmandyr diýjek bolýan. Hawa, ýeri berk oturmadygy üçin çökendir öýdüp pikir edýän men-ä. Ýa başda on suw, suw tutmadylarmyka, suwarmadylarmyka ýurt ýer galdyransoň? E, şu gyssanybrak birki ýylyň içinde gurdular öýdýän, aslynda ýurt ýer galdyryp bir Gowy suwaryp bir şu iki üç ýyl saklasaň gowy bolýada bilýäňmi berk bolýa. Ha. Şon. Ýada öň bara meselen guýulan gaz ýa neme gazylan guýy bardyr aşagynda howuz bardyr şon ýa bir zat galan bolaýma sonsaň oň üstüni gum bilen doldurýaňam bolyn bolanokda bilýäňmi. Dogry. E biram zeý gelenem bolma mümkin. Zeý gelsede şoň ýaly çökürýa. Hawa şular ýaly sebäbem bar halepalar. Meselem, bir zatda ýeňilseň, şahmatda ýa-da zat başga oýunlarda diýilýär-ä, Ýeňilmegiň seň günäň däldi, men gaty güýçlüdim diýýär-ä, meselem. Käwagt seň günäň bolanok, ýeňilmek garşyňdaky gaty güýçli bolýar. Şo döwürem zatlaram Rimiň dargamagynda, çökmeginde iň köp goşantlaryň birem hunlar nämeden, hunlaram biziň atalarymyz bolýar-da. Hunlaryň çozuşyndam şoň ýeňilmegine näme diýýär? Biz gaty güýçlüdik. Başga ilajy ýokdy öýdýän Rimiň. Hun dälle Nuh dämi daý? Biz Nuh pygamberden gaýtýas, Nuh pygamberden gaýtýas diýýänmiz dämi? Ýo, ýo, buň aýdýan zady ol beýbars zat dogry bara hunlar. Bu gezek ýigrimi müň, ýigrimi müň ýyllyk ýalňyşa dagy gitdi, zyýany ýok. Ahunam şo hunlardan gelip çykanmy ahun? Hä. Hawa bolup biler. Ahun sözem şolardan gelip çykan biri hun görüpdir da geň görüp ahun diýipdir da şondan soň nimeden. Jemläýliň onda ýuwaş ýuwaş. Dur iň esas sebäbi aýtmadyga. Iň esas sebäbi men aýdyp berjek iň soňunda diýdim. Indi bärde Ol çökünçin dälmi şol? Ýaňky ýurt ýer meselesi däl-ä, başga sebäbi barmy? Ýok, ol diňe sebäplerinden biri. Bir sebäp ine goňşusy hunlar diýýä, günde gelip goňşy pylan zat beräý, goňşy pylan zadyň barmy diýip soraýar. Eý, goňşusy diýýäň bolmara, men gidijek bir zat diňleýjilerimize dem Geljekki, ýakyn wagtda pylan jaý salasy gelýän maňa bolsa bir kiçiräk sapak. Biziň goňşymyz, indi her kim ýurt ýer galdyranda beýlekilerden ýokarda edik galdyrýar jaý, pylan jaý guran wagty. Çökenine deň bolar ýaly diýipdi-ä welin, biziň bir goňşymyz şo galdyranda doly galdyrmandyr welin, şu wagt ýagyş zat ýaganda tutuş köçäň suwy şola, şolaň işigi akýar. Şoňa gara hökman gowy galdyryň ýokarsyna onnoň ýurt ýeriňizi beýik edip galdyryň. Biram şo suwy tutuň hökman-da. Jaý guramyzda howlukmalyň. Döwlet guramyzda-da howlukmalyň. Imperiýa guramyzda-da howlukmalyň. Indi menem meň pikirimçe meň pikirimçe hristianlar ýykdymyka diýýän Rimi. Şony aýdaýjakdym indi isleseň Juma Şeripe jemläbem bilersiň ýa-da başga soragyň barsa sorabam bilersiň. Näme üçin ýyk ýykdy diýeniň podnožka berýärmi? Şoň ýalyrak bir zat etdi diýseňem boljak hawa hristianlar geldidäm olaň hukuk sistemasyny kabul etmediler mysal üçin gülýän hukuk sistemasy bar a iň uly erkek maşgalaň iň uly erkegi Hemme zadyň eýesi diýen sistemasy bar, bulaň ol hristianlar gelýädäm, aý ýok, adamkärçilik, ol bul ýaly. Ýa iň uly diýeňde ýaşa seretýälermi, boýa seretýälermi? Iň garrys diýsek has gowy, ýaşa seredýän ekenler. Dogry, neme, tomaşaçylarymyzam öwrenendir indi Rim barada nemelerini, indiki bölümlerde Nesip bolsa, başga güýçli döwletler barada-da gürleşeris. Sag boluň onda, sag-aman oturyň! Tomaşaçylarymyza indi şo diapl otyrka men bir maslahat bereýin. Ýaňky iň başda aýdanym bäşinji synp bilen Gadymy dünýä taryhy kitaby. Bram, nemäniň, Gladiator diýen kinony hökman görüň, menden size maslahat. E, şo kitapda bir goşgy bar ýalakda, Eger sen Rimi görmedik bolsaň diýip, şony tapyp bolýamykaraý? Men bu kitap ýok. Agtaryp görüp bilerin derrewem. Derrewjik agtardym. Eger sen diýip başlaýan her haýsy bir goşgy ýok bu kitabyň içinde. Ýöne goşgy barmy şo Rim barada aýdanda? Rim barada aýdanda goşgy men gabat gelmedim dogrusy. Hümm. Düşündim onda başga ýerden ýadyma düşýändir. E biram iň esasy zady gürleşmedik. E Rim diýilýän döwlet kartada nirde ýerleşýär şonam bir gysgaça jemläliň. E gaty ýaýratdyra oň o ýer nemesini neme edip bolman. Ýo esasy düýbi Italiýa dälmi şu wagtky Italiýa. Ýo düýbi şo taýda gidip bara Müsüre çen degýä da aň bir tarapy. Aňarsy wapşe beýläk degýä. O tarapy beýläk degýär diýipdem. Hiç ýeriň adyny aýtman. Garaz, garaz şol Ortaýer deňiziniň gyralarynda ýaşapdyrlar-da. Hiç deňizden uzaklaşaýyn diýmändirler. Hawa, Beýik Britaniýanyň zonasynda Birinji hüjüm eden döwletem Rimdir, bu-da menden soňky mas neme, maglumat bolsun. Hawa. Indiki bölümlerde-de nesip bolsa adamzadyň ösüşindäki peýda getiren zatlary gürleşeris. Sag boluň, salama ýazyň. Sag boluň. Sag boluň.